Oh, dwi eisiau dwi dal sgrecha yna. Dwi eisiau gweiddi. yeah! Chris, dwi. A dwi ar siwrna yn bita. Chwalu bren fi. A cwcio'n ffordd. Woo! O gwmpas Norwy. Sweden a Denmarc. Ges i amser anhygoel yn Norwy yn cyfarfod â'n nheulu. A bita pethau o'n i erioed 'di rhoi yn 'y nheg o'r blaen. Dwi erioed 'di blasu dim byd fatha fo. That's crazy. That's amazing. Tro 'ma, Sweden sy ar y fwydlen. Welcome to Stockholm. Yes! A rhei o fwytai gorau'r wlad. O'r clasuron. Oh yes. I fwyd cutting edge.

Mae 70 y cant o dir Sweden di orchuddio fo coed. Cymara hynna fo mond 15 y cant yng Nghymru. Ac yn y goedwig dwi'n cychwyn. Knustaforsen yn ne'r wlad. Yma yng nghanol nunlla, mae'r bwyty hudolus ma yn defnyddio cynnyrch lleol. Lot ono fo, di hel yn y coed ma. Helo Nikolai! So good to see you buddy. A'r boi yma, Nikolai Tram, di'r perchennog. Fatha fi, mae tân yn agos at ei galon. Mae bob dim yma'n cael ei cwcio arno. Mae gin y bwyty lyfli ma oedd yn arfer bod yn felin goed, sêr Michelin. A mae pobl yn dod yma o ledled byd i fwyta yma. Di'r bwyty ddim ar agor i cyhoedd heddiw, felly dwi'n cael Nikolai i gyd i'n hun. When we moved here about six years ago, we just naturally started lighting up the fires. It's very natural to light up the fires in the, in the Swedish woods. Yeah. It's, it's like lighting up a cigarette in New York. so we just light up fires and then obviously me being a chef,

Beautiful. Fatha fi, mae Nikolai wrth ei fodd yn cwcio efo tân, a 'da ni'n mynd i gwcio efo'n gilydd wedyn. Ond gynta, 'da ni'n mynd mewn i'r goedwig i weld pa betha blasus fedra ni hel. So I was thinking that we can start right down here. Ok. We don't have to go that far. I thought we were gonna go for a massive hike. We actually, we're foraging in your gardd, in your garden. Yeah, so I'm gonna make you a mouthful of the forest, like what it tastes like right now. Yeah.

Mae yna bob math o bethau i bigo yma. Mafon gwyllt. You're going to find that it has a bit more pits but a lot more flavour. Beautiful. A mefus gwyllt. They're almost like tutti frutti yeah. in, the, in the flavour. Here, there's one here. A lot o bethau sa chdi'n cerad heibio heb feddwl bod chdi'n medru bita nhw, ia. A thasuran coed, berw dŵr a chwyn tân.

Cnoion the pen, cnoion the wood. Exactly. Mae Nikolai a'i dîm yn coginio bob dim allan yn ei gegin tân, a mae'n mynd i ddefnyddio mwy o flodau a ffrwythau rar mewn pwdin arbennig sy'n cynnwys hufen difygu. If you just stand stand by ready with the lid. Iawn, dwi'n barod.

O! Y cream 'na 'di smocio, a'r blas y mwd yn subtle t'mo' ma' yna, wedyn bŵm, blas y coedwig, y berries, Nikolai, I love you. It's so cool. But we have more. Mwy na dan. Mmm. Ia. Ddim yn aml dwi'n bita pwdin gynta, ia, ond cwrs pysgod sy nesa. Brithyll gwyllt o'r afon gyfagos, di gwcio efo mêr esgyrn beef, yn defnyddio flambedou, un o hoff declyniau cwcio i. Mae'r fforwm o goginio jyst yn cwcio chydig ar ysgodyn. Mae fatha sa chdi cael stecan las ia. Mae'n sleisio fo ddarna, cyn adio halan a gorffan efo finag chwyn tân. A'r chwyn ei hun. Na chdi lollipop ia? How do you say cheers in in Welsh? Iechyd da. Iechyd da. Iechyd da. There you go.

Cyn fi fynd, oedd Nikolai a'i brif gogledd Carlotta eisiau fi drio pwdin bach sbesial arall. Bechdan hufen iâ, efo finag sudd coedan bedwen, a cracker di dal i wneud efo blawd sydd wedi cael ei wneud allan o risgil y goedan. Wow, that looks amazing. Stol! Stol!

Unwaith eto, mae brên fi'n cael ei chwalu, mae taste buds fi 'di ecsblowdio, a t'o' beth, ti'm yn dod i Knüstaffursen am pryd o fwyd neu Meal Out bach, ti'n dod yma am profiad, profiad lle ti'n defnyddio bob rhan o'r pump synnwyr, a pan mae bwyta bwyd yn profiad, mae rhywbeth byth cofiadwy yndi, a t'o' be', dwi byth yn mynd i anghofio heddiw. Nikolai, dwi'n lyfio fo, tân a mwg. Amazing. So, dwi'n aros yn y de, yn Malmo, ond dwi'n symud o'r goedwig i'r cwrs golf. Cyn fi ddechrau cwcio go iawn, o'n i'n arfer chwarae golf yn broffesiynol ar y European Long Drive Tour. Hitio peli golf yn bell, ia. Nes i dreiddio lot amser yn Sweden efo'r boys yma. Johan! Johan Tumba, a Mikael Lindblom, a dwi'm 'di gweld nhw ers dros ddeg mlynedd. You guys haven't aged a bit, what the hell? Ready for some golf? Yes. Yeah? Yes. Let's do it. Mae Mikael 'di agor caffi newydd yn Malmo a 'dan ni'n mynd yna am banad a cacan wedyn. Ond gynta, chance am chydig o dylla ar un o gyrsiau golff gorau Sweden. Gawn ni weld os 'di'r ogyn dal i fedru smasho, ia? What? Jeez, I'm not playing you today. That was good. Yeah, it's a nice little par five. Little par five. Mae teulu Johan fatha sports royalty yn Sweden. Oedd i dad o, Sven Tumba, yn superstar, yn chwarae golf, hoci rhew a pel droed dros ei wlad. There you go. Whoa! Go baby! Get past my ball! O'n i'n ogyn ifanc tlawd ar y pryd, a heb y bois yma yn rhoi llety a bwyd i fi, swn i byth di medru fforddio bod ar y long drive to y... Allan y ddaear go iawn, ie? Oh. Oh! So mae Johan 'di hitio shot rili da, canol y green. Pressure on. Oh, wow. That's Steve. the well shot. Good shot. Go! Oh! Ti'n be, mae Rodli'n dal efo fo. Form is temporary, class is permanent. Back foot, three iron, boom, sleisio i fewn. Yeah. Ar ôl sydd o'r peli. All right. Diolch, Frank. Oedd na datan yn galw. Jyst wsos dwytha nath Mikael agor y caffi yma, a mae o'n arbenigo mewn cêcs traddodiadol Swedeg. This is for you, Chris. Whoa, be di hwn? Don't tell me that you made this princess cake yourself. Yeah. Did you really? This last thing I made before I went Where to the golf course. Where did you hide all, all these talents? Oedd gynnau'n syniad bod Mikael yn gymaint o foi am Bobby, a... Mor cwl bod o'n dilyn ei gariad am gwcio fatha fi. Cacan y dywysoges di hon, Prinses Tartan Swedeg. Mae gen y tort glasurol yma heina o sponge, jam mafon, cwstad fanila a hufen di chwipio yna fo, a mae di cyfro fy haen wyrdd o marzipan. Oli ar hwnna! Yeah, try. Iawn amdani.

Ond oedd gynnau lot mwy o sweden i flasu. Waw. Bwyd i gwcio a gwyn i yfad. Sgol. Sgol. A chi da. Mae Skåne yn ne Sweden yn cael ei nabod am gynnyrch bwyd anhygoel. Fama mae tir amaethyddol mwyaf ffrwythlon y wlad, a mae'n cael ei nabod am ei fala. Dwi 'di dod i'r berllan hynafol 'ma at Michael Nepelius. They started planting in 1935, it's the oldest ones. Wow. But it's been an apple orchard ever since the medieval times. Mae Michael a'i ffrind Carl yn rhedeg cwmni o'r enw Ffrwc Stereo, sy'n creu gwinoedd, seidars a bob dim yn canol. Mae'r diodydd mae gyd yn gwbl naturiol, heb pesticides na unrhyw fath o gemedion. Ond dim efo'r berllan yma nath y cwmni gychwyn. It wasn't

Dwi mo'n heaven yn fama iawn. Ti'n blasu'r ddaear a wedyn fruity kick, buzz da, vibrant, so so much energy, I feel your energy in every sip. Thank you. It's the the high acidity, the big fruit. Let that dryness just roll and give you the energy, the buzz you need. Yeah man. Swn i'n gallu aros yn y berllan ma'n yfad drw dydd ia. Ond amser i gwcio. Dwi am iwsio fala, ceirios, a seidar Michael i wneud bangar o bryd efo port lleol. Fillet neu tenderloin o mochyn Mandalista 'di croesi efo Lindera, so hwnna'n moch lleol i ochrau Malmo fama. Mae moch yma yn moch mawr, maen nhw'n blewog, dim bach da fi. Imajino fi fatha mochyn bach mawr, tail blewog, mae'r fillet o fan'na rywle ia. Ond eniwe, mae'n cuts da, cwcio fo rili sydyn. So, cychwyn ni off, castai yn y boeth ar y tân. Dwi am iwsio ffat y mochyn a menyn i beistio'r ffilits ar y barbeciw, so tra mae hwnna'n toddi dwi'n paratoi'r porc. Mwstard, halan, a mixed space sydd efo garlleg, pupur a lingonberries 'di sychu yno fo, a mix da iddi. Dwi isio smocio rhein, so dwi'n adio pren afal at y charcoal am flas o'r berllan. Rhoi'r cig ar ochr oera'r barbeciw, a caead mlaen.

So ta ma'r fillets na'n restio yn amsugno'r juices porc y maize yna nôl fewn. Dwi'n mynd i creu salsa bach. A fa ma dwi fala ifanc, ma Michal di pido bora ma. Fydd y fala ifanc ma'n sur neis a'n berffaith i gwcio ar y barbeciw. A dyna'i geirios gwyllt mae Michael di socian yn ei seidar. Just pinsiad o siwgr, olive oil ac ar y tân â nhw. I turbochargio nhw, spritz bach efo finad ceirios a gafal mae Michael yn gynhyrchu fyd. Dwi'n creu sos bach syml yn y badall fyd. Nionod, chydig o seidar y ceirios a mwy o fenyn. A dwi'n torri'r brush herbs i fyny a sticio fo yn y badall. Dim was, dia. Iawn ta, sos done. Ah, mae'r aban yn boeth. Wan, amser platio'r bad boy ma fyny. Woo! Torri'r porc yn slices tew. Halan môr. Digon o'r salsa afal a ceirios. Llwyad dda o'r sos. Lovage lleol ar y top, sef a blas cwl fatha celery melys.

O ma hwnna yn flippin lyfli. Malmo a ffrwc sterio ar blât. Iechyd da, diolch mêt, diolch massive. Ond ar ol gweld be sy'n gefn gwlad Sweden i gynydd, mae'r ddinas yn galw. Stockholm. Yn gartra i Abba, a d'Alfred Nobel, prif ddinas Sweden, di'r ddinas fwya yn Sgandinafia. Ma siwr bo na lwyth o ffeithia difyr ereill sy'n medru deutha chi am Stockholm, ond dwi yma i fita, so awe ia! Yn ymuno 'fo fi, ma'n mêt a chef amazing, Ali Bora. Mali'n dod o Sir Fôn a di gweithio fel prif godlydd yn mwyty Guy Ritchie yn Llundan. Cŵl ia? Yes Ali, 'dan ni'n barod i trio dipyn bach o Swedish classics. Ie man. Mae o wrth ei fodd yn dod i Stockholm a mae o am gyflwyno clasuron Sweden i fi. O diolch yn fawr iawn. Oce gei di agor y drws yna. Y bwyty yma, Ten Stoppet, di'r lle i ddod am glasur enwoca Sweden, meatballs.

And then we got some uh, pureed onions and some mustard. And then we get the spices. Mae'r mix spices yn gyfrinach, ond fedra i ddeitha chi bod yna allspice, nutmeg a pupur gwyn yn efo. Mae'r cynhwysion glib yma'n cael ei adio at vince beef rili really da, a'n cael ei gymysgu cyn ei rolio. Mewn i'r popty am chwarter awr a ffrio nhw mewn llwyth o fenyn. Maen nhw'n cael eu gorchuddio mewn greify hufen a'n cael eu syrfio efo mash llawn menyn 'fyd. Awn i fewn am treat. Iawn. Awn ni am sit down? Ie. Dwi methu disgwyl bita fo! Yes! A mae Michael, chwarae teg, 'di paratoi pwdin gwaed traddodiadol i ni, efo fala a bacon 'di ffrio. A lindebris traddodiadol ar y top. Comfort food ta be? Ti'n mynd am y black pudding? Eee. Na i joinio chdi ta. Ie, man.

Waw, a t'mod yr hint bach o'r allspice 'na? Ie. Ma'r seasoning jyst jyst yn iawn 'de. A hynna pan ti isio beef sy efo fat da arno fo ia? Ti goro ca'l wnna arno fo yndwt? Pobol yn neud meatballs hefyd hefo beef ella ma' nw'n chewy. Dydi hwn ddim. A ma'r greivy 'na yn anhygoel mêt. Serious, y meatballs gora dwi erioed 'di flasu. Fatha cael hyg mawr Swedaidd. Mae yna dros 220,000 o ynysoedd yn Sweden, so mae yna lot o ddŵr o gwmpas. Mae yna bymtheg ynys yn Stockholm ei hun, so mae Ali a fi yn cael mynd am dip efo'r ddynas yma. Iawn, Yuko! Helo! Yuko! Cyfarfod chdi! Ie, ti'n iawn? Yn iawn, diolch. Mae Yuko'n byw yn Stockholm, a fel glywch chi, Mae'n siarad Cymraeg. Lle da ni fama? A dyna ar y Tant Beach. Tant o Beach? Yep. Yeah, mae'n y tawys yn wrag, mae'n llawn o pobl yma. O, oce, oce. So, mae'n... Sam llawer yma heddiw, pam, pam sam llwyth o pobl nofio heddiw, mae rai, mae'n freezing. Ia, yeah. da ni weld. Iawn, da ni weld. Mae nofio'n rhan bwysig o ddiwylliant i lot o bobl sy'n byw yn Stockholm. A dwi'n lyfio fo! Yn rha, mae Yuko yn nofio bob dydd cyn ac ar ôl gwaith. Mae'n goro bod o dda i chdi, yndi? Dwi byth yn gallu neud hwn yn Llundain. Ar ôl sychu'n hunan off, mae 'na fwyd i fita. Mae Yuko 'di dod â ni i Brod and Salt, caffi poblogaidd iawn yn Stockholm, am fika. So nawr rydan ni'n mynd i'r caffe i wneud fika? Ie! Ie? Fatha hiraeth yn Gymraeg, does na'm cyfeithiad pendant i fika. Ond yn fras, mae'n golygu dal fyny efo ffrindiau, efo coffi a rhwbath melys. Hello, you're welcome guys. Yo, yo. Nice to see you. A mae yna lond glad o bethau melys yn fama. Our secret is love, people and a lot of butter. Yes, butter and big energy. Da ni'n mynd am y clasuron. Bun cinnamon, cardamon ac almond.

Campai! Campai! Campai! Campai! Cyn i fi cychwyn smasho hein, ia? Ia. Dwi rili isio gwbod be' ma' dynas o Japan sy'n byw a gweithio yn Stockholm yn da yn siarad Cymraeg mor anhygoel. Nes i dysgu Cymraeg yn y prifysgol yn Aberystwyth. O, oce, yn Aber. Yym, o'n i'n stydio Cymraeg, a dyna'r y lle nes i cwrdd fy n- ŵr o Sweden. O! So wedyn wnaethon ni priodi, wedyn symud, symud yma. Ie, d- dwi, dwi'n gweithio ar y cwmni gaming ar hyn o bryd. O, waw. Mm, So dwi'n gwneud hollol gwahanol o'r Cymraeg. So, wyt ti'n cael siarad Cymraeg yn aml yn Stockholm? Na, Na. na, does, dwi'n nabod neb sy'n siarad Cymraeg yma, ac does neb yn disgwyl i mi siarad Cymraeg yma. Iawn, dwi eisiau trio'r cardamom.

Ac wrth i Yuko orfod mynd nôl i gwaith, oedd Ali isio mynd â fi am sgodyn a diod traddodiadol gorau'r ddinas. Jyst bod ni'n gorfod canu am yn swper, ia? Iawn, ryw les jacket do, amdani! Efo gymaint o ynysoedd yn Sweden, mae yna lot o ddŵr yma, sy'n golygu lot o bysgod, ia? A mae yna un ti'n gorfod bwyta os ti'n Stockholm, meddai Ali. Lle da ni'n mynd wan ta? A iawn, da ni'n mynd i uh, Silk Cafe, bit o herring, cael schnapps a cael cwrw de. Yop, herring dyn o bysgod mwyaf boblogaidd Sweden. Penwaid yn Gymraeg, sil yn Swedeg. A sil cafe, di'r lle i ddod os ti eisiau bita'r gorau. Wow. Silk How Cafe. Douglas, I'm Chris. Mae Douglas, neu Big D, yn arbenigo mewn syl. Gyd uffar o ddewis o fama. Digon o gwrw lleol. A'r diod cenedlaethol, snaps. So this is a proper pour when it comes to Danish people,

A tra mae Ali a fi'n cael cwrw bach i ddisgwyl, mae Beti yn paratoi bob math o benwaid i ni. Oedd Ali mond yma mis dwytha efo'i ffrindiau a gath o groeso a hanner Glyn Douglas. Ti'n gallu gweld yr energy mae o yn rhoi i'r bwyd. A ti'n cael hwyl yma. Ti ddim yn teimlo fel ti yn restaurant. Ti yn tŷ rhywun a ti jyst i yma i cael hwyl ac mae o'n neud. Na, bwyd gorau nes i cael yn Stockholm pan oedd fi yma dwytha. Gawn ni iechyd da i hwnna. Iechyd da i hwnna, ie. Yes. Mae'r pysgod mae Beic Du yn ei baratoi 'di cael eu pryserfio yn y ffordd draddodiadol. Mae'n cael eu halltu a'n mynd i aeddfedu mewn casglenni am hyd at ddeuddeg mis. Yn ogystal â'r clasur Matjessill, Efo ŵy, nionod, hufen sur a menyn brown, mae o wrth ei fodd yn trio blasa newydd allan ar ei gwsmeriad 'fyd. Ath y herrin mewn mwstad, coffi a dil. Swnio'n weird yndi? Ond gawn ni weld sut mae'n blasu ia? You ready for this? Dyn mawr. Dyn mawr. Dyn mawr. Yes! Yeah. So now you pick and choose a little bit. Enjoy. Iawn. Diolch. Skål. Skål. Diolch. Dwi isio trio'r classic. Iawn. Murchison. Mynd am classic cynta. Ti meddwl am js lobio fo i gyd ar yr... Ar y bara. Classic i fewn. Ma' hwn yn byd o fwyd newydd i fi. Ie. A ma'n anhygoel. Ma' 'na sweetness ma' 'na vinegar ma'r ŵyn jyst neud o hefyd. O'n i'n me'wl sa pysgod ca'l ei ageio, ca'l ei piclo am chwech mis. Ie. Sa fo'n troi fyny mwsh. Ie, ond dyw e ddim. 'Di o ddim. Ma' 'na brathiad, ma' 'na bite. Ie. Dwi dweud, dwi isio mynd am y coffi a mwstad hwn. Iawn. So mwstad a coffi... Mwstad, coffi. ...'di prodi efo'i gilydd. Prodi efo'i gilydd a dipyn bach o coffi ar top hefyd. Beiti! Ie.

Mae hwnna'n banging. Yn enwedig efo mwy o snaps. Tro ni oedd i ganu, ac o'n i'm rili gwbo unrhyw ganeuon yfad Cymraeg. So deep breath ia. And now. Mi welais Jac y Do. A'r Eisder a Ben To. Het Wen ar ei ben. A Dwy Coes Bren. A ho ho ho ho. Ho!

A hefyd mae Big D mor inventive. Mwstad a coffi a'r herring, pwy sy'n neu hynna? Dudless. Special iawn. Neith hi mwy o snaps yno ia? Snaps a cwrw. Snaps a cwrw. Do, nath hi ambell ddrinc arall falu wrth fi nosi. Ond ges i wely cynnar ar fy llw, chos oedd gennai wbath hollol newydd i flasu, A lot o gwcio i neud bora nesa. Yn nhop y ganolfan siopa ma, ma na fwyty figan rili poblogaidd. Susu. A Gustaf Johansson. Yo Gustaf! Hey mate, how are you? Di perchennog y bwyty. Fo di blogiwr figan mwya poblogaidd Sweden a ma di gosod sialens i fi. Cwcio barbeciw i 150 o westeion efo cig figan cutting edge.

Felly cyn i'r gwesteion gyrraedd, amser i arbrofi, ia? Ta be, ma hwn yn rili chwalu pen fi yn barod fel chef sy'n cwcio efo tân, efo cig, a dwi'n cael rhywbeth sydd ddim yn cig yn edrych fatha cig efo marbling yno fo. Mae'n smelio yn meaty. Mind blown. Methu disgwyl weld sut ma' nw'n blasu. Gobeithio bo' nw'n neis, ia? Iawn ta, cook on. Right man. Let's try this stuff. Let's. 'Dan ni'n rhoi sauce barbeciw cyransh duon drystaf ar y fillet steaks fêc a sexy rub spicy fi ar y ribs, cyn rhoi nhw ar y barbeciw. Pan dwi'n cwcio ribs o scratch adra, ma' nhw'n cymryd pump i chwech awr yn y smoker, ond neith hein gwcio mewn pump i ddeg munud.

Stêc. Stêc bach. Ti'n siŵr? Eto? Eto? Stêc bach. Ga' i gweld hwnna hwn? O! Ww! Da ni'n gorffan y ribs efo digon o barbeciw sos poeth a'r stêcs efo mwy o'r sos cyrainsh duon cyn platio fyny. A doi olwg, mae'r barbeciw platter ma'n edrych fathau'n cig go iawn. Ond y blas yn cyfri a... Looking good. Oh. Diolch brawd. I actually get to eat this rib with my hands. Look at this bone just falling out of it. Mm. Met, dyw 'na ddim yn cig. Mm.

yn vegans a pobl sy'n bita cig a ma' 'na dipyn bach o beef oes no pun intended ond dwi'm yn gweld hwn fel dim byd feidrun iawn dwi'n gweld o fel bwyd newydd rwbath sy'n blasus. Bydd parti mawr yn dod 'ma wedyn hundred and fifty bobl so nôl i prepio ie! Yup, mae Gustaf 'di gwahodd llwyth o foodies Stockholm i'r digwyddiad. Mae'r lle'n buzzing. A mae criw Susu wrth law i helpu ni cwcio. Mae 'na lwyth o vegans yma wrth gwrs, ond mae 'na bobl fatha fi sy'n bita cig 'fyd, fatha mêt newydd fi, Yuko. Yes! Sut 'dach chi? Helo! So dyna fy fy nŵr, Gustaf. Iawn Gustaf, ti iawn mêt? So, ia, portion mawr ia?

Sy'n canol Stockholm yn cwcio efo tân a cig fidlin. Bum. Yeah! Gustaf, diolch. Yes! Barbeciw fidlan cynta Rodin. Done. Ond cyn fi adael Stockholm, mae gen i dogydd Swedeg arbennig i gyfarfod yma yn ei home town. Niklas Ekstedt. Mae'n fyw coginio fo tân ac yn un o'n arwyr bwyd mwyau. Dwi wrth y modd yn cwcio fo tân, a mae yna un person wedi dylanwadu lot ar y ffordd dwi'n cwcio. Hei! Yes, Niklas! Welcome to Stockholm. Yes, diolch, so good Niklas Jekstead. Nice to meet you. We're here. This is the place. Da ni yma. Yes. Os ydych chi'n sbio ar-lein am chef enwoca Sweden, bysa Niklas ma siŵr ar dop y rhestr. Mae o'n un o'n arwyr bwyd i, a'n cael ei nabod dros y byd. Yma ni fwyty Seren Michelin yn ganol Stockholm, mae'n cynnig bwyd stunning efo tân yn ganolog i bob dim.

A dwi'n iwsio llwyth ono fo pan dwi'n cwcio 'fyd. Un o ryseitiau OG Niklas ydi'r oysters 'ma 'di cloglinio efo fat beef, beurre blanc a golew perlysiau. A 'dan ni'n cael canapes next level 'fyd. You want to sit over there? Yes, diolch. So, Niklas, pa un gynta?

Beautiful. So good. Iawn. Wel, iechyd da. Sgol. Sgol. Er fod Niklas yn uffar o foi prysur, mae di cynnig mynd â fi un o'i hoff lefydd yn y byd. Coedwig sy'n rhyw bymthag munud o ganol Stockholm a tafliad carad o'i gartra. So peaceful, so calm. Oh. It's the best.

Juniper, so 'dan ni'n mynd i iwsio'r juniper 'ma fel mwg, fel blas ar y tân wedyn. This is my tree. Ah. The oak. So hwn 'di'r coeden derw. Ie. Yeah, tell us a story about how close you as a people are to to trees. Yeah, I mean, yy a very common surname in Scandinavia is is a wood name, so so the the story goes that

Perfect. A ti'n meddwl, dwi'n lyfio pan ta'r chef fel Niklas, sydd fel bwytai, ser Michelin, sef y bwyd next level, o pan ti'n llymyd allan o'r restaurant, pan mae'n dod i cwcio i'r goedwig, yn cadw'n syml. A mae'n just yn

Wel, dwi am drio'n ngorau, ia? Your food is gonna be eaten in space. Yn y ddinas sy'n cael ei nabod fatha Mecca bwyd standi a bob math o fwyd arall rili. Copenhagen. Wow! Star of the show.